msumbuluko wa sunguleka loko wu sungula hi ndlela leyi davido if eh? i'm not gonna tell you story madam adedechi eh. i rin'wana ra mavito ya yena
khume n'we timinete ku bilawa ri liya eh, ya na ri ringiseri ku sungule kahle hi risimu ra davi vona ha vulavula hi davido yi nge za yi nghena timhakeni letikulu Yeah. a ni tshembi ku laha afrika afrika hinkwayo yi helerile hambi wu vula eh, na le kwihi na le kwihi eh, ni vula switikwantikwanyana leswitsongo swa afrika ne Yeah. um ku ku byela ntiyiso a ni tshembi ku ku nga ha va na munhu loyi rk la nga ta pfuka ku endla rim o, eh, kumbexana u endla collaboration na yena ivi Yi- risimu ra kona ri nandziha nandziha. ku tlula leyi a nga yi endla na davido Eh, a ni swi tivi An- ku va an- nga yi an- endla na hi nkarhi muni hi mhaka ya ku sweswiwani i le xitupini no va xitupini eh, technology lo- na hinkwaswo swi nga yi endla lowu mara dzahani. mara a no a no ka ni nga tshembi lavan'wana Ya. no ka ni nga yi voni na mina ni Eh, eh, swi vona ah, swa ku fana na ku sweswo vula ntiyiso a ni yi voni Eh. hambiswiritano mixer u nga yi ku amukela kahle cancel babes wa mahungu kusuka studio 4a na mahungu ya wena na ri cancer dj met kasi hi ndlela leyi hi ndlela leyi hi sungulaka yona nongonoko namuntlha musumbunuku um date ya namuntlha yi ri yini Ah, lembe leriwani ri tshama ri herile musi mpfhuka ri hi sungurile lero swa ku hela masiku mambirhi Ivi ku va ku ku va hela weekend ivi ku hela man'wana mambirhi ku va weekend yin'wana okay date ya namuntlha yona yi ri pirates sundowns 2021 eh. hi ku amukela hi ndlela leyi a yi ku ngoveni na lindiva yi tlhe yi ku birthday ya cici n'warivisi o oh, namuntlha yi tlhe yi ku birthday ya cici n'warivisi hi vuya helerile n'wina vayingiseri a ku na laha xotaku kona dj soul crusher mavatwa um eh, va n'wi twa ngoveni wa kha wa vulavula na mina hi mina yaloyi ka awara leyiwani mi nga chavi hi ta mi pfula nhloko ku nga ri khale ngopfu hi tlhe hi vutisa ku swi ta hi kwini leswi ka mavonakule ndzi ku pfula nhloko
Eh la ka ku pfula nhloko hambi wo hanya vutomi byi nandziha ku fika kwini ku titsongahata swi kahle hi minkarhi hinkwayo hi ku a ku heteleleni i lahliwaka leyi misava

moya wu tshamisekile mani hmm? okay mi vona yini mara hi vulavula hi ku hela ka vhiki ku ku hela ka vhiki ku ve sona so eh van'we twa hi ri yituku leriwa ni nga ku ri lave swibon'wani nyana mara eh, eh phalavura nxo yi ve kahle ya eh na ku hala or ko ku ve kahle me ha no hala ku sanele ka matshila ku ve kahle swinene mara lexi ni nga ni nga ve ni ya ni ya vona xona mina oh a hi sunguleni le phalavura ya
Mm, a wa phalavola gore leti mara marito na ri voice ko ra vulavula ni eh,
i voneyini he n'wina eh. tshama u vona munhu a kha a cina moyeni ah!
se i pumba va le phalavurwa wena eh, munhu a cina a fika laha i vapumba vuhahisi ni ni le ku hlamaleni so that's why ni twene ku ha mi se tshama u vona nenge moyeni n'wini oh oh lowun'wana u ri hansi lowun'wana u ri hansi okay a hi ku hinkwayo a yi ri moyeni An- an- a ni nga swi twisisangi ni na ku wena ku vuswikoti njhani bya n'wina kwahala phalavurwa a mi he Eh, byi- byi aveleni le ka level yo karhi kota mina lexi ni nga vona xona hi lexi ne Uh-huh. ingaku vanhu va hava ku rhula so hi mhaka muni peace a mi na yona n'we vanhu hi mhaka muni ni nge fiki lindiwe ni fika ni kuma u yimile na vala- u- na valava u nga yima na vona ya eh ni nga va tivi ku na ku hi va mani mara hi mhaka ku va yime na wena and mi ni twa nga ku na ku tiva kumbe eh ni tiva meste nuna wa wena ivi ni fika eh loko ni ri na ku rhula moyeni ni kumbexana ni ri na peace ne yeah or ni ngo hundza ni mi xaweta ni famba kumbe ni ti hundzela ni lo hwi a swi ni lavi laha mi nga yima kona yeah mana swa swo hundza mi ku eh i le ndhawu yi na nuna na vana loyi Eh, a ni vutisiwangi nchumu Yeah. no hundza i na nuna na vana loyi ni kha ni hundza a swi sukela kwini hi swona u vulaka ninga ku sula ku rhula ku hava homu yin'wana na yin'wanyana yi na ncila wo tiswikitela tinhongana se why a fanele a swikutela van'wana tinhongana a no ringeta ku hlaya ku ah. pima ku ku hava homu yo beburiwa yi ri hava na ncila wo swikuta tinhongani and swi nga endleka tinhongani leti ti kha ti tirha ntirho wa right hi nkarhi wolowo sweswo tina a ni ve ri leswi swa pfunana swilo leswiwani ka ntumbuluko that's why that's why va ku nyoxi a yi na nchumu xa ku eh yi nga zaku yi xivula yi byela nhongani ku vulombe bya nyanganya nyanganya ku fika ku hi ku nhongani yi fambela kwalomu yi fambela kona mina leswi ni nga swi vona vazalwana hambi ku ri n'wina va le xikarhi va le hansi na va le henhla um eh, loko mi ri vambirhi mi kha mi holova nchumu lowu mi wu holovelaka swi nga endleka wu vutla hi munhu wa vunharhu ni va vonile va kha va holovela munhu wo karhi Eh. va ri vambirhi i te a ta tekiwa hi wa vunharhu loyi a nga ri ku ku holoveni na yena ampere va cacerile mara vuphunta bya vona va byi vonile ku hava nkarhi wa kahle wa ku tsaka ku fana na siku rin'wana na rin'wana leri tikuma ku nyikiwe rona ntsena mo eh? ntsena mo ntsena mo mena ha tivutisa ku why a nga ri kona ka khalendara ya munghana na lonene oh hi mhaka ya mambalelo lama Mhaka ya leswi nga mbarisa mambalelo. swona la I ni- mata i ni bentsaka he a a ni lava ku ya a ni ku nitani ya lomba banti loko ni ku yeni kuma ka nga bohangi Ah, na ku i mbala size mani kasi
king munada ekhoma ndlela 29 minutes past 3 ina wena ka ndzenga loko ndza fika le ka uri leya ntsipi kahle kahle um mavavani ya weekend masiyeni ku hala ya ka weekend vanhu va hundza se msumbuni loko dyambu ri za ri jika ri fika lawani eh a ri u u kondzelerile mani u tiyile ku za u fika laha na loko hi twa mavavana ni va vula ku ku hlula i ri na munhu wa ku ndlela va kapani kusuhi
right hi ta studio 4a kuma kona eh hlokova timhlokomaka ta mahungu endzhaku nkarhi lowu nga hete kumbili hi twa leswaku laha magondzweni ku famba njhani njhamba ya tinjhamba leyi hi ku tekaka hi ku nyika yona eh ka hina van'wana yi na ti-memories eh to ka ti nga basanga kahle kambe eh swa malembe 1994 chachulani hall hi tshama hi tata hi boom shaka eh it's about time it's about time yeah u hatla u yi khoma wena 048 amlava la loko mi na swin'wana swilo swa le magondzweni ma hi rhumela at munghana traffic ya dj soul crash hashtag pm traffic ni byele la kumbe a nga yi vona weekende loyi a nga yi siyi
ni lava ku tatisa ku ntilo lowu kahle kahle i ntila munhu wa xinuna wa xinuna
okay ntila wa xinuna hi ku twile mara va ri va ri loko u phidekeneke kumbexana u sulekile ne Yeah. wo u fambafambisa nyana so ku u ta hatla u tolovela u Hi ololoka swesweswo. Se- se sweswi u nge hina hi suka laha ku ta ku ta haxa wena rito rero ri ta ku haxa ri ta- once Eh, a wu swi voni mo la ku vheta mi ri heto Eh, mina na loyi a tlakaya yi mayidarata Yes. wena u nghena hale makume mbirhimbirhi timinete ku ya le ka wari liya ya mune boom shaka lembe ra kona ku ri 1994 it's about time eh, laha ni nga na ku tshemba leswaku hi minkarhi leyiwani aka loko hi languta eh, tikwaito group leta ti ri kona ku ri vo lava va ri vantsongo swinene eh, u languta eh, eh, vanhu va ku fana na eh, thembi hikoho sweswiwani a nga na 40 huku a nga ta tshena 44 lembe leriwani a ni swo ngopfu hi junior sokhele yena ku a ri na mangani theo ah, Sefi- tatata eh the late lewu mathosa na yena eh a a ha ri ntsongo ka- a ha ri ntsongo thembi swinene. 50 yo n'wi vhikavhika leswi Eh, ah, no thembi se ya n'wi I hlamuka ya n'wi- leswi ya n'wi xigombo. dodela- ya n'wi- ya n'wi- ya n'wi dodela yi Va- n'wi- mara a va tshungula hi minkarhi ya vona um Yeah. va bumxaka ni tsundzuka nkulukumba un'wanyana a tshame ka xitulu lexiya xa madokodela xa xa xinkarhana Mm. e va va hele va va va hola va va kahle mara loko va ku boom xaka ivi a yima hina hi hlamala ku hi tiva dokodela ve va nge te a va yimi hi ku va famba hi xituwu xa mavhilwa ve te i ta yima endzhaku ka tin'hwetinyana a o yima mani a orlando stadium a vona hambi ku banenge ka boom xaka hambi va lo n'wi ndlela yini o yima hi vona lo dziri bya hina ha
se hi nga langutela yini eka mavonakule ya o swi le ku teni a vo tshama va ri endleve ene swa namuntlha hi swa le palamente va nga ze va chuwa e e me ni nge te yini e bo rero risimu ri kha ri ta kahle na khavisa famba kahle na beyonce weru ni vula ku sandlene xi ni werile hmm, xoko we yo titshamela xi ku vumbuluvumbulu xi ku do xi ku tsheke xi ku pupululu xi ku khege ah, timhaka ta ko oh. ah, ka nandziya mpela khume mune timinete sukela ka va ri leya mune eh yingisele u yingisele kahle khona khoma ndlela hina hi yimele wena u ta hi byela leswaku leswi u nga vo swi twe kwihi eka mavonakule wa yi tiva mara mhaka ya ku fana leyi va ni yi tsakisa njhani loko u swi ngo swi yingisela kahle leswi ni ku byela ntiyiso u ta hatlisa u swi khoma swi kumeka ku yini leswi eka mavonakule

nomboro yo duma yi twala hi ndlela yeleyo we loko yi bela riqingho hina laha hi hlamula leswi swi nga olova swinene ngopfu hi leswiwani i mhaka ya ku loyi a vulaka ku mi nga hupiwi hi nongonoko lowu i muhaxi wa nongonoko hmm. ene nongonoko lowu wa wa ha lo tlanga hi le ka n'hweti ya vungani ya vuntlhanu wa ha lo tlanga mune va tlhela va vula ku yi le ka sabc hmm. eh, hi swo ya se mo hi ya twa himpela ku xi ku vumbuluvumbulu khoma ndlela

a na nyuma ka phone number me musi mina yona musi ne I- i- i zero mina xo tala bese tu na yena eh so le ka se busy to eh yona ngwana ku ya i zero okay okay alright sharp eh ku swi le ka sabc man a hi lava ku swi ta hi ku swa tivula hi swoxe hi lava ku tiva vito ra nongonoko u nga kanganyisela na hi muhaxi wa nongonoko mara ka siku ra kona ingaku a ku ri na zwayi bala kona kwalaya ka nongonoko ha se ni swi vule se ngopfu se sikahle love vula hinkwaswo ya ni Mi nge swi hi twa vule un'wana ngopfu.
purini yena. khoma ndlela enhlekani ka khoma ndlela okay va dyansi vatsutsumile it down um khoma ndlela
enhlekani khoma ndlela
hayi minjhani bhuti hi pfukeli mi njhani na e hina laniwa xiphaxihondzo la nelsprate man a nelsprat ne

fude okay khoma ndlela What was- yes amen ha namuntlha swa tikomba ku hi musumbhuluko um swi vula ku leswi swi vanga babalaza na xijimba na khoma xitiri ndlela hello
khoma ndlela a yi khomeki ndlela ah namuntlha a ku ni munhu khoma ndlela ka

swi ko- ni ri ko- tlumbelani ku swi le ka sabc mani kumbe ni nga mi nyika half half brown brown Oh. acha na swo rhelerisa mi ta tilavela Ni tumberile ka SABC 2. Swi- swi lo tivula
Ai, mavulani okay kensile babdane katika kule kutikeni kule kutikeni eh it goes and behave ku hlaya ka van'wani kerekeni yin'wani va ku swi famba swi tika hosini yalala mara ke moyi ya vona van'wanyana eh, lava nga ringeta ka a ku- twitter mina ni vona eh, landza ra hosi dumas ange leswi humaka north vernoit eka sabc 2 swi humaka sabc 1 eka xitori xa seli mathunzi a ku hi laha ya ka sabc 2 eh oh loyi a nga tisuma ka xisaseli matshundzi i victor mongwe eh kasi brian xivambu ri hi laha ya ka sabc 2 eh ni rivele vito ra nongonoko eh vusaseki eh ila vula ku yisuma ka vusaseki hlengani silence makhuvele eh kasi leonard mahuhu xi yena u hlamusela leswaku hayi swi ta hi le ka sabc 2 i- i the miss out ni kombela mi nga hundzi laha ka leonard mahuhu xi ni yi languteni tlhe ni yi languta hi tihlawuenti Eh. hi mhaka ya ku vete

luya wa i mutirhikulori ka tv ni le ka radio ko ka motsweding fm ish yane so ngwem loko va ku don't miss out mi yove mi twa ku hayi um very i the miss out Uh, Tyler na Nicole Tyler per eh, eh, Tyler Bella Ciao Bella Ciao Bella Ciao vo complaina ku ha gabadia hi zendzo zakho a ni la ku ta vutisa ku Bella Ciao leyi Bella eh, Ciao eh swi nga swi vula yini so wa tlhe u swi hlamusela swantshwa hi le ka awara ya vumbirhi ya ka awara leya vumbirhi leyiwani ku ta kha ku humelela yini mara Eh, onge ni hanyeli ya ta nkarhi lowu nga heteki mbilu loko yi nga se loko yi nga se fikalaka 20 past 4 se u nga fo rhumela email eh, laha u nga ta ku sithole eh, at sithole bm at sabc co za hi swona musne mhm, mhm. sithole bm at sabc co za email address ya kona laha hi hala tlhelo letiya u lava ku ta ku himuka hi tona u nga ti rhumela na tona u pfumelela ku va u ti rhumela um eh, ti kola eka twitter already se ni tiphinile hi tiphinile mata tiphiniwe hi tiphine hi ze hi tiphina eh i timbirhi mi ti vonile mari vayingiseri mm. eh, ku na black coffee laya eh I'm falling ivise leriya ra vumbirhi ku va leroy styles eh, na zex bantwini va ku yego kwam se mm-hmm. loko mi kha mi hlamuseta ma vula ku hina hi suka hala hi ya hala kongomela eh, na mimpfumawulo ya liya ya le magondweni mi nga ze mi chavani hi lava yongopo mi komisa eka 0712659860 right 12 minutes past 4 misava yi hava ku rhula i josh maluleke hi nga ta vuya na yena ndzhaku nkarhi lowu nga hete kumbilu a yi na ku rhula misava ni na ku tshemba leswaku na wehe swin'wana swa ku fana na swona u nga va u hlangana na swona lawa swi vonaka ku e vanhu van'wana a ku ri ku lava na kona george maluleke george maluleke legend ya ti-legend talenta leyi nga tlela la um hambi ku ri vuswikoti wa swi tiva leswaku byi tlele ku njhani vhele eh la u nga tshama kona ndzenga wa kahle i khome nkombo timinete ku bulawuri liya ya mune a yi ku ngoveni na lindiva u nge ni hanyeli u nge ni hanyeli namuntlha loko mu u rhumele email eka sithole bm at sabc co za u nga tivi wo kuma nkarhi wun'wana ku ri wena mara u nge hi twa leswaku namuntlha hi nga va hi ka hi hlangana na mani laha u nge ndzi hanyeli alright a hi wu heti nkarhi hi twa la riqinghwini kokwani gezani mi kona kokwani gezani e mi kona mi njhani na hi pfukile mpfuke njhani hina hi pfukile hi dya tinyawa na timanga la a khensa swinene kokwani gezani ku na hungu ra n'wina la hi nga hi nga mi khomela rona ho ka hi nga swi tivi ku ri ri yini um mo ri yingiselanyana hi twa Eh a ri se ri yingiseleka kokwani Gezani mani mata yi nga ku hi ngo mi kandziya hi ta kota ku dya switshongo leswi mi nga na swo kwalano mi hi hi ku hi tiko ra kona hi le ka ngove ka dyiwa la hi rimini hina ho vuya masin'wini sweswi Ah, ka- ka- ka ngove ha kule loko u za u jika la ekhorosweni la ya ku rrr u ya ya fika laha gijangove wo vutsela ku hi kwihi ma swi vona Eh, Hikwalaho.
kokwani ngove musi a mi koloti munhu Eh, ko- Kokwani kokwani Gezani. ngogezani musi a mi kole- a mi koloti munhu musi ha mina hayi na timanga ni koloti no rini okay Oh. hi leri hungu ra kona mi nge ri yingiseleni mi twa ku ku nga va ku ri mani loyi a lava ku ta mi byela yini
njhani n'wi haxa vayingiseri nkombe ku yingisela rungula ra u nghene hanye ka tatana john rikhotso tatana john rikhotso va ni kurisile hi ndlela leyi ya ku na vaakatiko va ku tala va ka ngove a va swi tivi ku a ni a ni rikhotso ni nkuna ndlela leyi a va ni kurisisa va nga ni kurisisa xiswona a va nga ti kombisi ku ri a ni n'wana wa laha mutini wa ngati wa n'wana wa vona wa ngati a swi ndla a va va hi khome ku fana hi ri vana va munhu hi ri hinkwenu na namuntlha na sweswiwani ha ha khomanini ni kombela ku hindzeriwa rungula ra ku nge ni hanyeli eka vona leswi va nga ni kurisa hi swona a hi swi tivi a ni ta ni ri kwini eka nkarhi wa sweswi loko a ku nga ri vona i events nkuna ka ngove ni nkhesini inkomo
kokwani records
kokwani mhaka ya koho yeleyo mi yi twile swona hayi na mina ni ri a ni hanyeli a hlayisa vatukulu va mina ni khensa swinene na mina ni lava ku vona vatukulu va mina va kula ku fana na yena mm. he ya mi mi tirhe ntirho wa kahle ngopfu loko ni twa leswi va swi vekisaka swona hlamusela leswaku vo tala a va swi tivi na ku a hi rikho a hi rivisi loyiwani mavutani hi swona mi swi kotisa ku yini mara swa kala masiku lawa Ah, i ku i ku kulela vusiwaneni ina loko u kulela vusiwaneni wa swi kota ku va ku no i kota ku twela un'wanyana i vona ne leswi a nga hi xiswona i ku hoye no na me ni hundze hi kona la ina Ah, mani. mhaka ya kahle yeleyo ee a khensa hlayisekani kokwana ri khotsela ka ngovela hi ta vaka rin'wana ra masiku hi ta dya switsongo danke ku khensa mina inkomu siku ri vile rinene makume mbirhi n'we timinete ku bulawa ri leya mune se hi teka tinjamba timbirhi ti nga ta hi tshuneta eka tinhlokomhaka ta mahungu na fanele magayisa mara hungu leriwani ra kokwana rikhotso ri ni khomile la nhlokweni ya mina la na ha ri ku lweni na xivuriso lexiya xa ku a hi hleteli xa munghana ya hletela swi ya hi ku hi yihi ani hi swo sweswo na ku loko la ta landzelerisa kahle xitsonga xi tlhe xi jika xi vula xi kun'wana hi wa wun'we wa yi vona mm. swi tano miyingiseri u yingisele khoma ndlela a yi ku nga va yi na le ndiva eka ndzhenga lowu loko ri ku wa ku fika hawu u nge ni hanyeli wa ha ku yi hupa 1637 mungalelo na fm makhomba ndlela palisa risimu ri kahle kusuka ka elvovo dirango fambisana kahle na professor miri loko va ku ve u mali ya vuza hi loko sindise ku yini mali ya vuza i vamapokotela vamampincinhloko hlela vanhu lava tshamaka mabanga ma matsema vo gabadiya va ke oh okay phela kumbexana va vulaka u hlayisi mali wa va vulaka oh, leswi yi nga tarisa swona kumbexana wa phakela eh, eh, eh? i vanhu va ku phakela hi ku yi kona oh, a swi va hluphi leswa mali maphepha ah, ah, se ni swi kuma ku antswa i va ta printa yin'wana minduku hikuva se na ta sungula ku tivitana vitana mavito man'wana mo ka ma nga heli hungu leri swi nga endleka ku kha ku byeriwa palisa ne mi kuma ku palisa ku tshamiwe na yena va n'wi xavela bev ah. hi nkarhi wo famba a jika hi hala a vuya a hluvule wiki ivi va n'wi hlamuseta ku heyi a ni tshame na nhwanyana un'wana va ku palisa mani a ku xote ko tani ku ni famba na yena hiloko se xi ku bele palisa palisa na xi swi vona ku yi laha yi nga kona la ku lahlekeriwa hi swo sweswo a fanele ku va na ntlangu mhm. right eh, ya leti hi mukaka hi tona hi ta va hi kha hi ta hi tona ndzhaku karhi lowu nga heti kumbili ntsena loko ri ku wena u yi like ka twitter u fika u rhumela tona hi ndlela leyi n'wina mi nga rhumela ti-voice note eka 0712659860 hi ta va na toho ti-voice note teto hi kha hi ti languta hi twa leswaku exikarhi ka letiya tinghoma timbirhi mi nga ti langa um hi ri hi ri nga na matimba eh? kahle ku vayingiseri ni va byela ku vayingiseri ka phizi a yi ka tlange tinghoma leti yin'we ya tinghoma letiya a ti fane hi muka hi tona ene a mukumani relegate se mina ni ngo a hi tove minduku a haxa bolo leyi yi nga ta haxiwa ku sukela hi awara ya ntlhanu hambiloko yi howile a tove yi nghenile
mm, a va yi soka ka ta vaaki mara ka ta vaaki ne a hi nga lava va hi nyika leswa swa switiviso swa mintirho na swin'wana swi leswiyani a mi mi chaka loko mo applya wala mi mi bereta mafuntseni swiveko swa lava hundzeke emisaveni kasi kasi voice yi kona
mass music johnny uh-huh. na matumane ka nga va mutirhikulwani mutirhikulwani ku humelela yini engeni nga hlamuseli to tala a nga hisa mara swi nga risimu leriya ra johnny ku dyiwa vunandzi vunandzi byona eh, se va vuye futhi loko laha kha ku johnny a na ta vutisa ku johnny hi kwihi everybody joni ku dyiwa vunanga eh? oh, joni ya hambana phela eh, eh, ni vula ku joni joni joni hinkwawo ku dyiwa vunanga joni hinkwawomunhu na munhu na munhu teka wena ya joni wa ntwa i vhakayo laya ko taniya ta tlela na xikunwani xi ri handle alright khume n'we timinete ku eka wari leya ntlhanu leti hi fambaka hi tona vayingiseri va tilangile va ye kwalaya hi nga fika hi tiphina kona um se va ta va tilandzelerisa va ku hi lava leri mhm. na leri lava u nga va khoma kwalalo veri yini lava ni nga va khoma va yingiseri kona sizeka richard rikhotso yena a nge kofi ya ntima mfole yi nge kona sivara kithewele cotton daily a nge yini na black coffee um un'wanyana i ri i f m ya ka mphambo ludwig maluleke a nge black coffee ya mfole yi nge maxava paseka sonia apretoria yena a nge black coffee black coffee na le ka zandile n'wa james a ri kona erike mukasi a nge black, co- black coffee a ri a alberton a ri kona julia matavele yena a nge but ike na lindiva mi ni khoma kahle ka ha ri timhaka ta black coffee mama mhlurile ndamaluleke na yena u ri black coffee u kona god's favorite wow hey a ku black coffee i'm falling mani maria rikhotso ka mageva black coffee eh, na mani papa mpfhuka na vona hi vito ri saseka mpfhuka eh, black coffee um vona va tsale ku i'm feeling eh, u kona un'wanyana ya rani papa wako a nge hi khoma ndlela hi risimu leri ra black coffee kambe ku na ti-voice note la yende ka voice box hi nge se ya kwalano ni vona prince khotso na yena ntile ku ri ku n'wi hlayeli kambe na yena ni n'wi vona a vulavula sweswo swa ku i'm falling hi black coffee u nge hi nghena laha loko hi vuye kona hi vuya na ti-voice notes ta wena kambe swa endleka u twa onge a wu tekeriwi enhlokweni tanihi mutirhi leyi leyi i n'hweti ya n'hweti ya wena laba bantu bethu da eyinkabe ngageji dayi
tiva timfanelo ta wena tanihi mutirhi a yi tirheni
riperini vahaxi va mina mina ni khoma ndlela namuntlha hi black coffee i'm falling a mi hlangana na leonard mawuxi kwala ka huma 14 bay Eyi minjhani xipano xa khoma ndlela ni nga rivala na DJ Soul Crusher eka siku ra namuntlha ni khoma ndlela ni ri kwalaya eka R21 ni kongoma le aka Tlhong I risimu ra DJ Black Coffee a mi ri ra DJ Saito loyani wa ka Magoro inkomu. Ula ula DJ Funk ula DJ. Riperini vahaxi va mina mina ni khoma ndlele namuntlha i Black Coffee I'm falling a mi hlangana na Leonard Mawuxi kwala ka Huma 14 B. Riperile vahaxi va mina, mina ni suka a phase 1 kwala le haye ni ya a phase 2 ni famba na n'wina ni khoma ndlela hi risimu ra black coffee a mi ri na xongi baby ni ri kwala le haye danki
Buster 929 Eh, risimu ra kona ta kahle ri ku msebenzi wethu khume n'we timinete ku bile awari leyi ya ntlhanu se hi nghene kahle ka awari yo hetelela lindiva na ike ngoveni a nghena hi matimba vhele nga ku ha ku sungula a ni ri na nkingha ya ku kumbexani wayi ni beburiwe ni ri na khisi madolo mara zekete na yi vandlamula mani ho ho eh, yi lava i ri na khisikhisi oh, yi lawa ri na nengu u languta hala i ba yi nyawula eh, ya a yi ze hi ti hlupha se loko u ri na marengwa u ku zeketi yeah swi ve siku zi ri khiti me Okay. me ni hamba ni hlekiwa me ni hamba ni hlekiwa va ku ma nga n'wi vonani wa marengo Eh? va ku ma nga n'wi vonani wa- se ma tirha marengo lama ma ta tirha njhani hi ku zeketi a yi biwi hi wona ni vulaka ku kambe hi ma tirha swo tirha
olright ka awura leyiwani vhele hi ta va hi kha hi ri na yena mesh sarila ni vula lowa nqambi e a ta va a kha hi byela ku hi yihi buku leyi a yi hlayaku eka lowu nkarhi ngopfungopfu hi ku na tibuku wa tsala mi nge hi nga zi hi heta nkarhi hi nghena evhengeleni loko hi vuya hi vuya na norho wa wa mexisarila ivi se hi vuya hi kha hi bula na yena leyi khoma ndlela
mhani flo nkata ngamula ni tinsimu ta va sesi rose letiwani loko vona va kha va yi cinela kahle nga twa hi nga ku ngamula yako hi tove hi ku phala kaxana
lexi ni hlekisi nga xi nga ze xi ni dlaya ku ni ve ni nghena hi ku hleka ta hina eh. ni ve na nga mula mihleketweni ya mina eh. yo mbala brandwood na na ntango yin'wana yo boniwa yo hatimo handle swona tingamula masiku lama ti relaxile tingwenya hi le ta njhani va ri loko wo yi vona na brandwood yi ti tlimbela ko ta yi ve swi tiva ku a hi yona ngamula ne ta tika Oh, u kuma ni ri yona tirhisa tingwenyo u u kuma ni ri yona ngamula mani ni nga swi tivi kumbe ni vula yona right makume mbirhi timinete ku bulawuri leyi ya ntlhanu yingisele kahle nongonoko lowu rhandzaka munghana la rona f m eh, makomba ndlela yi na wena kondza ya fika le ka wuri leyi ya ntsevu hi languta eka minkarhi leyi hi hanyaka ka yona na eh, xitsongwatsongwana lexi nga kona eh, xa covid-19 em loko ni tshamile ni languta languta ngopfungopfu kwalomu hi tikumaka karhi hi hanya kona Yeah. vanhu lava um, ka ngopfu ka- ka ka ka wave leyi nga hundza va nga za va khumbeka swinene hi covid-19 eh kumbexani va nga va vabyile swinene ni twa ingaku hi vona lava hayaka mahlweni va tlhela va tekela nhlokweni ku- na ku landzelerisa swipimelo hinkwaswo leswi nga kona swa covid-19 hambi ku ri ku tisirhelela vona hi vona mara hina van'wana hi nga lo twa kunene so hileswo swa ku haya mahlweni hi tlhe hi hembelana ku hayi Ah, va mi Swilo hembela swa n'wini swikolo. Eh, va mi hembela n'wini kasi why swa ku wave ya ko yo fane yi byela hi- yo vula hi munhu ku ve ya ta ho twa ku swilo leswi a swi kona ni byeli vanhu lava dirayivhaka tithekisi masiku hinkwawo a nga si tshama yi n'wi khoma na siku na rin'we siku i rin'we yi ta ku xewu u tlileli xewu yi Ku ta va na tika- nkingha. yi ta tika mhaka leyi lexi ni lavaka ku va ni tsundzuxa xona mina sweswiwani hileswaku n'wina um loko ku ri ku ham- hambi yi nga si tshama kumbexani yi ku karhata kumbexani yi ku khoma Mm. swi tekela enhlokweni leswaku ya hanya La- vanhu lava yi yi nga va khumba kumbexani yi nga za yi va khoma va vabya va tlhe va hola kumbexani swi va hi ndlela leyi leswi nga ndisa xiswona u nge Tirhisa vanhu valava tanihi xikombiso xa leswaku impela COVID-19 yi kona nakona yi na xiave xo karhi lexi yi nga na xona ehenhleni ka vutomi bya hina a hi tiyiseni leswaku hi landzelerisa swikoweto leswi nga kona na ku landzelerisa milawu leyi nga kona leyi fambelanaka na COVID-19 hi ku leswi a hi swo tlanga hi swona futhi van'wanyana lava yi nga va ba va hola ne kumbe lava yi nga va khoma va hola ku na van'wana a ah, ni vabya ngopfu mina ni nga yi kangatela na ya vumbirhi yima yi ze yi ku tekela murhandziwa wa wena makwenu mutirhikulorhi wa wena i ta

ya rigirigi mi ze mi nga yi vo kahle phovo mutsongo o hlamusela swo swera luze lu nga hi nyenyetsa lu sin'wana leli loyi a dya koteni wu Eh, va- va- la sidli kotini hala katlehong a ni swi tiva ko endleka yini
kombela ku ya nga tinhlakomhaka ta mahungu Alright, Le- Big and Lace, Love is Wicked, leri ri twaku la eh ri karhi hi tshuletela eka makume mbirhi ka hi timinete ku bile awara leyi ya ntlhanu nhlokomhaka ta hungu ta ta kusuka studio 4a eh endzhaku ka swona ta kumaka yona eh leti nga kona eka nongonoko tiko xetleli soul crusher already uhle uhle eh yebo okay my voice yakaya Ah, ya kona, va ya hi kona. vitana okay mi nge hi ya straight emhongwini hi ku teke kahle hi ku yisa makorhweni korhweni hi ku landzela vonkosi dlamini aka zola u lava ta n'wi vitana zola man seven Hai, Kumbe eh, se eh, Zola se 14 Zola sweswi. Bad- eh, eh, se- he zola but ivuye hi man'wani magenge Yeah, hey.
right, swi yingisele kahle khoma ndlela eka ndzenga lowu makume mbirhi mbirhi timinete eku ya ke le ka awara leyi ya ntsevu um ku na xin'wana xiyisa laha xi yimbelele xo chela ndlala um kumbexana ni nge se xi tivisa hemfo u nga ni bela gaza nkulu kwalani nitwa
ya fikile magazo vafana lava naro dziri yafikile magazo vafana lava naro
la ka ku yimbelela mesh na n'wi tiva ne i performance i ta ku dlaya i tshama i tshama a performa rin'wanyana rwa rwa ntombi ri tikuma ri ri xitejini i nga ku leyo lahleka a mbale ringi ya mucato eh. n'winyi wa ringi a n'wi hawula kwala pulukwa eh. kwala pulukwa mlando yeleyo mesh sari yi lahlekani makwerhu na ku va hi ku amukela ahe minjhani i pfukile minjhani makwerhu na na hi pfukile swinene na ku hi tsakile moyeni ku va hi ri ka munghana lonene um eh, mesh a ngo yimbelela ntsena ne wa wa wa modla no modla eh? hayi leswiya swa beautiful contest leswiya swo modlela xo karhi va ku nyika swi vula ku swi vula ku loko leswiya mheni ngeteni la ku ta swi endla swo advertiser swo navetisa maku xa makwati buruku ni nga yena yena hi ta va hi ri two mi ta famba swin'we eh, i toloverile mesh ku ku swi advertiser leswiya okay. to ka nga dumile i nrhamba
ha no no hi swin'we hi swin'we a swi nge endleki braai ki ta va hi swin'we ya ndyondze swo tala hi wena namuntlha um ntswaveri u tsala tibuku u hlaya tibuku u nga va khome yihi sweswi
sweswiwani buku leyi ni nga busy ku yi hlaya ngopfu hi leyi ya ku i was raped and you were born mm. yi nga tsala hi sicelo mncube Yeah. Mm, mm, mm. buku yo vava so hi ni ndhawu
exi ko ku ri ma vona ko tala la ku ka na ku vavanyana ku na dyondzo yo karhi Yeah. so loko ni yi teka buku leya na na mina ni loko ni hlaya title ya yona yi ve yi ni khumba ku e munhu la ku ta twisisa ku misa lowu since a nga tswariwa ka xiyimo xo tika so Mm. u u swi kotisa ku yini ku va a va munhu loyi a nga yena namuntlha na ku langutisa vutomi hi tindlela ta ta ta positive ta ku at least a nga vi na ku na ku luza mandla ma swi vona so mm. leswi i eh, hlayaka buku liya ya ku ya vu ya munhu loyi a nga e, vumbhoni hi yexe ku mhana yena va pfinyiwile ku nga va ku ri na swin'wanyana i swi landzelerisaka kumbexana hi madzolonga ya rimbewu
i think mina ko tala ni langutisa ngopfu timhaka ta ku ma vona loko la misaveni vanhu vo tala va na ku langutisa lomu va nga tswariwa kona la va humaka mm. kona mm. swiyimo ngopfungopfu ku na vanhu va ku kuma ku ri ngoko mina ni ta ku mina loko ni ka ni kula a ni hamba ni ku e dlani ka tswariwa ku ni huma eswitandini leswi ta tika ngoko ku ri ni ze ni va ntlambi leyi ni navelaka ku ni va yona mm. so ni vona nga ku vanhu vo tala va affecteka hi ti-situation leti va va tikumaka va huma ka tona

vanhu vo tala hambi ku ri mina na na relate ka yona hi tele i think hi langutisa ku lomu hi humaka kona ku ve njhani ma swi vona a ni lava ku twisisa ku loko u karhi u hlaya wo hlayela ku fambisa nkarhi kumbe ku na swo karhi swikongomelo leswi loko u hlaya u hlayelaka swona
ko tala loko ni hlaya ni hlayela ngopfu ma vona since ni na mina ni ri munhu wa miyimbeleri hmm. loko ni ka ni yimbelela vunangini bya mina na swi lava ku ri at least na mina ni kota ku ku toucha vanhu no pfuna vanhu ka swiyimo swo karhi hmm. so loko ni ka ni hlaya na mina ni twa nga ku swa ni pfuna ku ri na loko ni ri ku tsaleni ka music wa mina na wona wu va wu ri na message wo karhi hmm. lowu kotaka ku pfuna vanhu van'wana kwalava yingiselaka music wa mina eh vanhu vo tala lava tirhaka ka swa vunyanyuri eh a va tekeriwi nhlokweni ngopfu ku va nga endla eh, nchumu wa ku fana wa, wa nkoka ku fana na ku hlaya tibuku byeri kumbexani vanhu lava langutaka ku fana na ku a yi ta languta ti-music video a yivela ku cina a yivela ku microphone van'wani va yi khomisa ku yini eh, a va na nkarhi va tshama va ri tigigini i wu kuma kwihi nkarhi wa ku i tshama hansi ku sweswi ni hlaya buku mo mina ndzi hlamusela na xikolo ni yini xikolweni mo vona mm. a ni tshika ni xikolo andleleni so ku va ni ri nyini xikolweni ni ve ni vona ku na nkoka wa ku va munhu a va a kha a hlaya hambi a nga hlayi swilo swa swi dyondzaka xikolweni mm. ku hlaya swi kahle ku swi boosta miehleketo ya munhu mm. munhu loyi a hlayaka i kota ku va a vona swilo hi tindlela ta ku hambanahambana ku miehleketo ya yena yi tshama yi kha yi kota ku va yi challengeka ka hikuva ka a hlangana leswi a swi hlayaku leswi tsariwaka i miehleketo ya n'wana munhu hmm. ku hlaya miehleketo ya n'wana yi boosta miehleketo ya wena lero swa fambisana hi ndlela ra meshi rero risimu ri ku no roma ra milorho ya hi roba he i tshama i tshama i lorha ngata i fuma norhweni heyi i fuma leriya ra na ku fuma loko pfuka yi pfuka i tlele hansi ka mangwa ex norho ni kome ku ka ni nga hleki komemesikane eh, u te risimu ra munhu i ramesh o oh, loyi heta ku vulavula na yena o oh, a ni twanga ku lo vulavula hi swakudya ku ningisele risimu ra kona ha leyi ya chela xeveni a hi leyi ya chela xeveni ni o oh, okay i norho luwawo loko u tlhela ku mesh mina eh ku na swizambalana hayi potato Oh. hayi khona sarila okay heyi ya ilo ya bula na yena vhele eka ndzhenga lowu loko hi karhi hi languta eka tibuku leti ti nga ku hlayiweni um loko hi hetele hi hlaya ku ni lomba please i la ra liya ya gabriel union Eh. um ni ta yi hlaya mara hi liya yo ni ta yi forwarda a ni la ku vula swo loko ni ku u ni lomba ni vula swo sweswo so ku yi rhume a ni nga yi hatlheli loko se u ni ni lombile ta yi forwarda ivi loko mi i ta ka rendzo kumbe a ni tivi kwihi ivi i ku play ya yi ku va right yi va right yes right nkaye timinete ku ya le kaveri leya ntsevu hina vambirhi hi huma hi leyi ndlela um ya yi khoma ri nga se hi pelela hi ta ta mundzuku exikarhi ka ora na ri na ora ya ntlhanu so cancel vayingiseri mativa
ne ku le swona loko awara ya nharhu na awara ya ntlhanu ne ya hi swo awara ya na exikarhi ka awara ya nharhu na awara ya ntlhanu se mindzuku swo lava mi vindruka allright mi swi veka hi ndlela ya ku fana yaleyo hlayisekani mahungu ya tala eka awara leyi ya ntsevu